Spas. Berê her tiştî destpêka festîvalê yanî yekemîn festîval heta îro kampanya Mîtos Fîlm kampanya ez rê ve birê vê me em partnerekî festîvalê bûn û em bêhtir bernama festîvalê ya nîvdewletî û Her wiha jûriyê festîvalê û pêvendiyê festîvalê gel sînema dinyayê emsaz dikin. Îsal mijara sereke ya festîvalê jinge ye. Yanî jinge dive mijarê gelek fîlmên cîhanî û yê hinek fîlmên kurdî jî Û festîvalê de cihekî fire digre, mezin digre. Sedemê hilbijartina vê mijarê jî xwe covid nozdeh yek sedemeke ku ez dikarim bêjim heyfa jingeyê bo mirovatiya siyaseta dewleta û neparastina jingeyê bû. Di festîwalê de hûnê fîlma temaşe bikin, di wir de bêhtir ez bawer im ev meseleyê bê nîqaşkirin jî. Festîwalê heta vê gavê fîlmê ser lê dane yan jî fîlmê em Lê ger yane me dawetî festîwalê kiribe bi giştî nêzî hezar fîlm in bes ji wana şesit fîlmê nîvdewletî hebûn. Ji wan şesit de me nêzî sêsit fîlm dîtin û. Fîlmê serî festîvalê dabûn yê nîvdewletî gelekî wan dikarim bêjim me astê wan ew nedît yanî gelek bilind nedît ji bo wê jî me xwe xwe festîvalê cîhanê sala derbazbûyî festîvala Berlînê dest pê kir heta Meha derbas bûyî Festîvala Karlo Vîvarê me gelek festîvalê cîhanê ew kirin. Fîlmên nû geriyan û me dikarim bêjim nêzî pêncî pênc heta şêst fîlm destnîşan kirine ji bo beşa nîvdewletî em nîşan bidin û derveyî wê jî du sed fîlmê kurdî Serî lê dane hevalên Mesut Arfê bêhtir agahdariya bide. Ez bawer dikim çil çar fîlmên Kurdî hatine hilbijartin. Dervayî wê me gelek fîlmên muhîme dinyayê dervayî kompetîsyonê me ew kirine qebûl kirine em bînin festîvalê de nîşan bidin. Ji wan fîlma Hinekî wan li Kurdistanê ew bûne ji aliyê derhenerên Ewropî ve hatine çêkirin yan jî Ewropa hatine çêkirin. Mesela mînak fîlma Nutorno ya derhenerekî Îtalî Can Franco Rosi xwe wek yek fîlmçêkerekî herî mezinî dunyayê tê qebûlkirin. xwe fîlmê dokumenter dirust dike. Berî niha Festîvala Berlînale ya Venedîk de xelatê mezin herî baş girtibûn. Fîlma Gianfranco Rosi Lubnan û Iraq û Kurdistan Rojava hate kişandin. Beşekî girîngî fîlmê xwe Duhokê hate Ew kir kişandin li Qala Nizarkê û nav gelek saziyên din yê Duhokê. Ew fîlmê bê nîşandan. Dîsa fîlmek ya derhênera Yûnanî Defne Şarazanî Duh Xuşk nav agir da, em bêjin kurdiya fîlmê. Ew fîlm qismekî wê Kurdistanê hate kişandin, qismekî wê jî Yunanistan wek Kurdistan hate taswîrkirin. Wê fîlmê em vê derê nîşandin. Dîsa fîlma Antonia Klik derhenereke Almana Rojava hatiye kişandin. Fîlmek dokumenterî ye. Em pêşbirka fîlmê dokumenter de nîşan didin. Baran qet nesekinî navê fîlmê. Dîsa fîlmeke ji Lîtvanya heye. Ev fîlm jî li Rojava û Kurdistana Başûr hate kişandin. Her ev fîlma jî dîsa pêşbirka fîlmê Biyanî de ye. Dîsa fîlmek ji ew ê derhenerekî Norvecî û xwe eslî wî Kurd e Burva Amanpur. Ew fîlm jî dîsa Duhokê hate kişandin. Beşa ew ê de beşa fîlmên nîvdewletî de tê nîşandan. Yanî Kurtasî bêjim gelek berhemên nû yê sînema kurdî eleqedar dikin yê ji aliyê derhenerên Ewropî ve hatine kişandin jî em tînin festîwalê de. Derveyê wê her sal wek bizanin welatekî mêvan heye. Me rastî nîqaşên dûr dirêj kirin. Îsal me biryar da em Afganîstanê wek welatê mêvan hilbijêrin û Serokê Jûriya Nîvdewletî jî derhenerekî Afganî ye Sidik Parmak xwe derhenerekî alemî, dinya nas dike. Berî niha xelata Golden Globe girtibû. Sedemê me welatê mêvan Afganistan hilbijart jî çunkî êşê me gelekî nêzî hevdun e. Afganistanê jî gelekî heta vê gavê jî bi gel terorîzma tundrev ya îslamî wa şerekî dikin. û bo me tecrûba kurda tecrûba DAIŞ'ê heye, şerê gel DAIŞ'ê heye, ev ê vê êşê em gelek baş nas dikin, vê gavê hemû derhenerên afganî van du sê mehên dawî ji Afganistanê rev yan bûne penaber, mesela Sara Kerîmî, Em wek heval em hev di nas dikin û ew reviya Fransa, hinek reviyan e Îtalya, Tirkiye nizam çi. Me xwest îsal em fîlmçekerên Afganî Kurdistanê bikin mêvan de û dîsa fîlmên Kurdî yê yê welatê cînar ez bêjim hatine çêkirin bi derhene bi em bêjin derhenerê wan tirk in yan jî îranî ne yan ew in bes mijarê wan kurdistanî ne fîlmê wisa hene wek mesela fîlma nader Seviyar xwe eslê eslê xwe derhenerekî Azerî ye. Tebrîzê fîlm çêkiriye be zimanê fîlmê seda şêst kurdî ye. Ew jî dîsa beşa nîvdewletî de.